Вот, кояш чыга башлады. Рассвет в горах. Мин мәчеттә кундым бит инде. Суырак, конечно, чөнки урамда температура плюс 3-кә төште. Мәчет без отопление. Ну, коверларга төренеп жукладым инде. Өштердем дип әйтмәсем үземне. Хәзер әкренләп кенә яктыра тагын. Мин чыгам юлга. Менә мин бит инде йокы урыны.

Вот, шундый хәлләр. Беркем дә ни ястү, ни акшам, ни иртәнге намазга беркем дә килмәде. Мин уже төш күрдем инде кемдер намазга килде дип. Но төш кенә булып чыкты. Фактически килүче юк. Иле намазына гына килгәннәр бар. Дуслар, җиде кырык таулар. Мин чыгып киттем өскә таба. Аллага тапшырып самолет чабында. Уже посадкага барырга якын. Мин киттем тауга бер үзем. Кырау төшкән. Төнлә температура плюс 3 иде. Карагыз монда ничек мотор. Гаҗәеп мотор. Европа мани. Туристлар нуль. Беркем дә юк, минем башка. Бер үзем. Туда-сюда бер 2-3 сәгатькә дип ниятләдем инде, пока кояш камай чыгып та алмый тау булгач. Барабыз. Да, яз көне монда сочныйдыр. Зелень. Хәзер инде бераз көз төсе кергән. Гаҗәеп матур. Егиз генә килеп тора. Но көз көне суыграк җәмәгать. Очень свежо. Очень и очень свежо. 2 километр менә Мужутауга. Вот, шул 2 километрда высота 150 ка әйләнде. Хәзер инде 2300. Вот. Беркем дә юк, 2 километр буена. Бер кеше күрмәдем әле пока. Күренми икән. Туристлар вообще юк. Местныйлар да юк, беркем юк. Бер үзем 2 километр менәм тауга уже. Ә тау якын, мидагы шул килешенчек ерак, шул ерак. Дәвам итәбез. Хөрмәтле дуслар, минем сүзем юк. Камера күрсәтә аламы икән ул әйберне белмим. Таудан ага торган елгалар, чишмәләр, таулар.

Менә мондый летний ниләр, домиклар бар бу. Көтүчеләр ниләр монда. Мал тотучыларның. Хәзер алар бөтенесе дә буш. Беркем дә тормый. Беркем дә яшәми. Теге җәй көне монда аларның Бакчалары бар. Җәй көне генә яшиләр. Болай бушлык. Тәрәзә юк. Полиэтилен белән каплап куйганнар. 4 километр үттем, 4 километр кайтасы тагын. Ә теге арттагы тау, шунны самый арттагысы, шунда башлаган иман астында. Ә барып җиттем шушында урынга. Яла, арзыра башлады. Ә таягым да бар. Үзегез беләсез, мин куркам әзрәк. Шуңа сакланып йөрим. Хәзер 1-2 километр шута якын җитә авыр әле.

бер җан иясе булмады. Бер 5-6 сыер күргәнмендер. Сарыклар да күрмәдем. Бер үзем шушы җирдә. Моңынча ачык җирдән бардым. Хәзер урман аша үтәргә кирәк. Ә урман аша үтергә чатыр шикләндерә. Урман плотный. Нәрсә анда качкан урман эчендә? Бер Алла белә. Давай сезнең догалар белән урман аша үтеп карыйк. Урман эчендә йөрергә яратмыйм мин. Үзебезнең Россия урманнарын да яратмыйм. Тышта. Чит урманнар. Бәләкәй чакта Куркытып бетерделәр әкиятләр сөйләп, урманда аюлар яши дип. Шундыйрак долина. Так, җәмәгать, миңа монда барырга бераз мәшәкатьле шул. Моннан йөрү неудобный. Егылып төшермен, Алла сакласын. Берсе дә таба алмас. Акырып калырмын, аннары икенче елга скелетымны табырлар. Аннар күмеп куялар. Беркемгә кирәк булмаган кеше иттереп. Ә минем туган авылда күмеләсе килә. Шуңа моның белән җиткәндер. 4 километр ярым булды. В общем, 9 була инде. Әле анда икенче якта да подъем бар. Кайтканда икенче якка менеп карармын. Монда барсаң группа белән барырга кирәк, опасно үзең генә.

Даже кабаннары белән дә. Чөнки үзегез беләсез. Сикереп чыгыр бер җүләре. Хрю-хрю дип. Ярар. Урман аша кайтырак кирәкми хәзер. Урман аша да бер 300 метр бардым. Чыктым. Аллага шөкер, шыгыр-шыгыр инде тавышлар бар инде анда. Кемдер кыйдан карап тора бугай барыбер. Кабан микән, нәрсә микән? Бою гына булмасын инде главный. Аюларны мин мультиклардан гына карарга яратам. Чын аю белән очрашасым килми. Ә, нәрсә әйтмәкче идем, дуслар? Иң кызыгы беләсезме нәрсә? Миндә бит туристический картлар загружен. Мин тур маршрут белән барам бит. Теге дикий маршрут түгел. Бу тур маршрут, миндә тур карта бар. Анда, оказывается, менә монда бетә, елгада, менә шушы Кара Агал елгасында. Гафу итегез инде. Э, Кара Агал елгасында менә бу Кара Агал өстен алчы. Шушы белән маршрут бетә. Дальше китә дикий маршрут. Дикий маршрутта беркем дә йөрми, шуңа анда лучше кызларга кирәк түгел. Юл бетте. Шушының белән. Дальше бара инде. подготовленный туристический теге бар бит ниләр туризм буенча разрядлар мин бит любитель гына әле бик яратам инде конечно үзем бу таулар буенча менеп йөрүне вот на данный момент 2 километр 487 метрны күрсәтә менә шушында вот мин башлаганда икеде 200 дюйм икән. Короче, шул примерно 280 300 ге якын метрны күтәрелдем инде. Үтергә туры килде 4,5 километр. Вот, хәзер кире кайтабыз бит инде Аллага тапшырып. 4,5 түгел, 4,5 минут тегендә иде уже. Хәзер пока бу урман аша йөрдем. Күпме җыелгандыр. Анда икенче маршрут бар. Икенче маршрутны кайтып карап карыйм хәзер. Бу маршрут все тәмам. Дальше только Дальше барырым, проблем юк. Команда кирәк. Ике яки өч кеше. Ике өч кеше булса мин карга кадәр менеп китәм. Но карга мин картадан карадым. 7,5 километр авыр таулар буенча менергә кирәк. Вот. Аны мин, скорее всего, булдыра алмыйм инде бер үзем. куркынычрагында рисковать итмим әле бит әле балаларым бар аларны үстерергә кирәк шуңа тагын за разумный риск хәзер аллаһ тага тапшырып артка таба киттек дүрт ярым километр кайтырга дуслар төшеп утырдым әле елга кырыена матурлар таптым үземә хәзер сезгә дә тәкъдим итермен соны тыңлап карагыз

Нәрсә әйтә алам? 100% рекомендую. Кыргызстанның шушы Кыргыз ата дигән националь паркына килегез. Монда гаҗәеп матур. Монда әйтеп бетергесез матур. Мин сезгә Пинжикетны рекомендовать иткән идем. Әйе, анда яхшы. Анда тагын теге хаф Күл бик яхшы. Но Хавскүлнең бер зур минусы бар. Анда урманнар, анда чирәмнәр бик аз. Но аның плюслары да бар, чөнки анда күлләр бар. Күлләрдә су кереп була. Күлләр бөтенләй башка ни бирәләр. Бер үзенчәлекле эффект. Ләкин монда табигать үзенә кара матур. Шуңа монда да сезгә полный-полный рекомендацион французча әйтмешли. Ничек инде шушындый матур җирлеләргә килмәскә, карагыз. Гаҗәеп. Обязательно вакытыгызны табыгыз. Казан Бишкек самолетына, Ош самолетына утырыгыз. И ерак түгел монда. Оштан

Аллага тәвәккәлләдем. Бүреләр, кабаннар, аюлар булмас дип. Бригада басып тора, мин уздырырга теләмиләр. Каргалар бригадасы. Төшеп килә мәкерен генә. Толпасы белән җыелганнар. Кырыга күчмиләр дә. Кырыкый каргалар без.

Наконец кешеләрне күрдем төшкәндә. Шулай стройкалар күп җирдә алып баралар. Ниләр инде теге туризм объектлары. Хәзер сезон беткәч, бөтенесе ташландык. Менә монда стройка бара. Кемдер килгән, иртәнге 8-дә юк бер кемдә. Хәзер инде сәгать 11. Өйдә килгәннәр ясыйлар нәрсәдер. Зилне кабызганнар. Стройка бара. Менә сез икенче елга киләчәк, служб әзер булачак. Аллага шөкер. Кайтып төштем Калдай авылына. Таулар артта. Хәзер аска төшәм дә ген. Анда бер күпер бар. Шул күпердән чыгып икенче маршрутка китәм. Калдай авылы белән шулай торалар инде. Кыргызстанда авылда вот әле бу яхшы домнар араларында бар бөтенләй начарлар. Менә теге якта булачак. Анысы икенче маршрут. Менә бутауның ике ягына китә. Вот шундый хәлләр. Әле авылга төшәргә кирәк әле анда үзе ким дигәндә бер километр ул поворотка төшә. Хөрмәтле дуслар, карагыз монда табигать ни кадәр матур, ә? Сүзем юк, ни кадәр яхшы монда. Ай Алла, ничек матур. Да. Гаҗәеп, килегез обязательно монда. Дуслар, менә мин теге тарафтан кайттым. Менә шулай. Хәзер икенче направление. Менә бу якка. Бу тарафка барып карыйм. Икенче маршрут. Күпер табырга кирәк, түлке чыгарга теге якка. Күпере бар микән, юк микән. Хәзер шушы маршрут белән китәм. Бу вообще икенче як таулар. Аллага тапшырдык. Төштем. Күпер юк. Бу юлга барырга. Придется елганы чыгырга. Берән ничек булса дагын. Батмыйча чыгып булыр микән? Шундый. Проход. Күпер күренмей бит. Бу юлга мине бәреп төшермәсә инде Дарья бик көчле күрде үзе. Бик көчле күрде дә. Бәреп төшермәсә

Ох, сулары шәп. Боз кебек. Барып карыйк инде. Никому не рекомендую Тау елгасы аша чыгырга. Весь чалбар жуеш. Ай, Алла, аякларым бәреп бетердем. Анда аста әллә нинди ташлар бар. Ай, Аллам. Әллә нинди куркыныч ташлар бар.

Анса кара. Сез кырыйлары сездән чуть биегрәк. Ә, совет хәзер генә башка типте. Әгәр икенче мәртәбә тау елгасы аша чыгарга телисез икән, чалбарны салып чыгыгыз. Ой, дөресрәк булыр. Карагыз, монда бөтенләй башка таулар бит инде. Монда яңа юлны карыйбыз хәзер. Бу икенче маршрут. Хәзер аның буенча барам. Карагыз. Монда тоже бик матур табигать. Тоже беркем дә юк. Бер җан иясе күренми. Сарыклар бар инде. Дуслар, яңа поворот. Шушындый урынга килеп эләктем. Шушындый җирләрдә барам хәзер. Менә шундый матур урыннар. Монда тау кырыенда гостиница кебек турбазлар бар. Вот, надо бөтенесе бикле, бер кем юк абсолютно. Бер машина үтеп китте сәгать буена. Монда тау. Монда турбазлар менә шулай. Турбазы дип частиклар дом салганнар да сдавай иттеләр инде. Җәй көне килүчеләргә карагыз ничек матур. Мин менәм һәм менәм. Карагыз, нинди мотор манзара монда. Машала. Ух. Карагыз ата таулар. Зур таулар. Туристический сезон булмагач, Беркем юк, бернәрсә эшләми. Ә тауга менү, хөрмәтле дуслар, бик күп көчне энергияне ала чын барлыкта да. Тау бик көчле хәлне бетерә ул. Иртән инде мин супчик заварить итеп ашаган идем. Хәзер инде безнең сәгать 12. Вот. Җыер шан килеш. Сумканы бер хатында калдырып киттем, 5-6 сәгатьтән кайтам дип. Вот. Менә хәлем җитә белмим. Ашарга башка ризыгым юк. Шуңа хәл җиткән кадәр барам да инде. Аннары баска таба төшермен. Вот. Белмим, бер километр менә алсам менә мин тагын. Көч җиткән кадәр. Ну матур инде. Җәй көн килергә кирәк монда. Разын чик матур. Монда бу туристический зона вообще күп икән. Походу сезонда монда бик көчле турпоток. Ой, Аллах, карагыз ничек матур. Вообще шикарно. Но берсе дә эшләми кереп, ашап та чыгып, чәй эчеп чыгып булмый. 100 штук үткән мендер инде. Эшләмиләр. Хөрмәтле дуслар, Аллага шөкер, искә төште. Кичә теге подвоз иткән кыргыз малае миңа үзенең лепешканың биштән берен биргән иде теге. Чит вертинкасы дисәң дә була даже. Вот, каткан иде инде ул аны, әй, катканрак иде инде ул. Мә, мә, юлда кирәк булыр ди. Мәйтәм, юк, юк, юк. Көчләп тыгып җибәрде инде миңа. Вот, бәләкәй рюкзакка тап куйган, именно всякий случай дип, менә хәл искә төште. Соңгы кофемне эчеп бетердем. И шул коткан нине ашый ашадым бит инде. Нәрсә ул? Лепешка. Нон дип йөртәләр инде аны. Бездә лаваш диләр. Чын исеме нон бит инде. Вот, хөрмәтле дуслар. Файдасы булды, Аллага шөкер. Каты, конечно, тешләрне авырттыра. Әкренләп кенә җебетә-җебетә кофе белән ашадым. Хәт әзрәк кенә көч бар. Вот. Дальше барабыз тогда, көч булгач. Назад хода нет. Чалбар кипте. Лаваш ашадым, кофе эчтем. Мырларга сәбәп жоқ уже. Только алга. Җирдән ага моннан, тегеннән. Җирдә кушыла. Каскад формасында төшә күрәсең, ничек матур иттереп. Вот. Ә мин барам да барам. Беркем юк, полный бушлык, заброшенный город кебек.

Башта. Хәзер әйтәм. Күпмегә мендем. Так. Утырам мин шундый урында.

биеклекне күрсәтә. Ой, долина һаман күренмәй бит. Или бу нинең тауларның долинасы юкмы? Хәзер инде юл бара инде. Бу юл уже минем 5-6 километр булды. Аста төшәргә кирәк хәзер. Долинны күрмичә төшсәм, күңелем төшәчәк. Матур долина булырга тиеш бит инде таулар арасында. Хәзер әзер җол итмдеген хәлне алда та менеп карармын. Барам да барам инде. Аймика Мудалинса. Ди бит мидерен тау булсын инде бар. Бит мин утау бит. Я уса җиткән миңа. Ардым мин. Слишком ерак киттем.

Нормамны үтәдем. Тирән урманга керә башладым уже. И чис әйткәндә ниндидер шыгыр-шыгыр тавышлар бар. Су тавышы гына түгел. Ә инде аңлашылмый торган тавышлар и эзләр. Әле инде зур эзләр. Оттан бармый монда берәр теге Маша Медведьның дусты. Ай, үзегез беләсез. Дүрт тәпи белән чаба. Бүреләрдән дә не курыкмыйм мин. Вот. Аю куркыта. Аюлар бар монда. Бер үзем ближайший 5 километр ярымга бер машина бар иде. Ул тагы кайда киткән аңламам. Рискап әйтергә бер грамм теләгем юк. Шыгыр-шыгыр тавышлар. Менә бик мотор булдым. 2560 метрга мендем. Аллаһ шөкер. Монда аска да төшергә әле. 5 километр жарым. Янсы үзе бер Кызык әйбер. Монда расход төшеп җитеп, Нукатка барырга кирәк. Вот. Нукаттан бит инде. Нукаттан барырга кирәк уже. Ә, нигә? Кем аның исеме? Ошка, Ош вокзалына. Ош вокзалыннан Җалалабадка барырга кирәк. Бүген планда Алла бирсә, Җалалабадка барып кунырга. Вот шундый таулар. Матур, гаҗәеп. Дальше да барып була, но командасыз җөрмәгез андый җиргә, җәмәгать. Аян тайып китер, җыгылырсың, кем белә синең кай икәнен. Шуңа тагын ким дигәндә 2-3 кеше йөрү кирәк. Тем более не сезон, Хәзер таудан хайваннар кайта. Не сезон вакытында. Сезон вакытында кеше күп булгач, алар качып йөриләр. Хәзер аларның вакыты җитте. Урман аларныкы яңадан. Тем более мин уже теге дачалардан да җырак киттем. Менә бу көтүлек ит, ул көтүлек 300 метр җырак иде. Дуслар, Менгәндә менә бу бик риски тау иде, чөнки күз алдына китерегез, мин әнә тегендә йөрдем 400 дә. Ә монда уже 560, то есть шундый бәләкәй генә промежутокка 160 метр өскә ул огромный биеклек. Шуңа менгәндә бик авыр иде, резкий подъем. Төшкәндә гадәттәгечә җиңел рәхәт бит инде. Шуңа тагын Коръәндәге аятны тагын сезгә искә төшереп китәсем килә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна мәгәл гусри юсра". Ничек ди сезгә авырлык килә бу тормышта, шулай ук җиңеллеген дә җибәрәм ди. Ягъни инде, хөрмәтле дуслар, Авырлыкны бераз сабыр итергә кирәк инде, була инде ул. Авырлык ул күңелгә ятмый. Аннан бер нинди күп чиракта рәхәтен алмыйбыз без. Так, мин башка юлдан киткәнмен икән әле. Яраш, бу юл турында төшәргә тиеш. Рәхәтен бирми ул безгә. Кайгылар бирә, күңел төшерә. Ә менә нәрсә әйтеп китергә кирәк. Әзрәк кенә сабыр итсәң, шушы авырлыкларны. Аннары менә мин ничек таудан 2 мәртәбә, 3 мәртәбә тизрәк төшәм, чем мендем. Шулай җиңеллек тәген сезнең ситуациягызны яхшы якка гына үзгәртү түгел, киресенчә, Наоборот, теге, как было раньше түгел, даже лучше ясарга да мөмкин. Шуңа теге урысларда бар бит мәкаль. Не было бы э, счастье, да несчастье помогло дип. Шулай ук бездәге мөселманнар шушы нормага үзебезнең тормышыбызны тур китерергә тиешбез. Чөнки ул норма каяндыр килеп чыккан түгел. Ул дин мәсьәләсе генә түгел бит әле монда. Ул бит Меңәрләгән җиллар дәверендә беренче кешеләрдән башлап тикшерелгән, аларның җаннары, тәннәре, аларның э, имтиханнары, сынаулары аша үткән бер зур нәтиҗә булып тора. Хөрмәтле дуслар. Шуңа тагын бик-бик мөһим аңларга кирәк. Менә ничек тауга менгәндә авыр, ә төшкәндә 3 мәртәбә тизрәк. Шулай ук Аллаһ Тәгалә дәген Әгәр сынау вакытында сынмасаң, каты иттереп, нык иттереп торсаң, көчле иттереп, соңыннан күп мәртәбә яхшы иттереп җиңеләйтә ала. Ә менә инде сынасың икән, синең проблемаң

Аллаһ Тәгаләнең менә шушы хак имтиханнары килгәндә җиңел әйбер түгел. Әй, минем дә кичергәнем бар, сезнең дә кичергәннәрегез бар. Һәрбер кешенең үз кичереше, үз сынаулары чагыштырып булмый һәм чагыштыру ул ахмаклык. Шулай бит. Чөнки, хөрмәтле дуслар, һәрбер кеше үзенчә кичерә бер төрле ситуацияне. Хөрмәтле дуслар, мин анда күрмичә калганмын икән, төшкәндә генә күрдем. Өстен таудан водопад иттереп, мотор иттереп су агып төшә. Якынрак килеп булмый, чөнки монда колючий проволока куйганнар. Карагыз, ничек мотор иттереп төшә. Сәлам алейкум, апа. Исемең ничек? Атым ба? Әйе, әйе. Гүлзада. Гүлзада апа, Казан сәлам диген әле. Салам. Казан. Казан салам. Вот. Тауларда бердән бер гаилә яшиләр. Сез менә мин йөрдем. 150 дом булгандыр, бер сезнеке генә исән. Калганда кеше юк. Вообще кеше юк. Вайлыга кетишкән. Әйе, әйе. Менә монда бабай белән бабайның исемен чек. Алибай. Алибай? Алибай. Алибай бабай, сәлам. Вот Алибай бабай исән. Давай зур рәхмәт сезгә, яме? Давай, Аллаһка тапшырып, сәлам алейкум. Бай бабай шо ята. Ничә 100 думга бердән бер кешеләр яши итә болар инде. Сезонны япканнар. Просто үзебез өчен генә җал итәбез ди таулар арасында. Ә үзләре Нукат шәһәреннән әби белән бабай. Вот, барып кипяток алдым. Бер пакетик кофе бар иде. Шуны термосыма заливать иттем. Ә шундый матур җирдә әби белән бабайга үзләре өчен генә рәхәтләнеп яшәргә бер дигән. Соңрак балалар килеп алып китәр исе ута башлагач ди. Әлбәт булырбыз ди бер ике атнадай. Бабай белән әби икәү генә. Ва, серьезно, абсолютно икәү. Монда ближайший теге якка 3 километр, ближайший бу якка 3 километр беркем юк. Буш. Ә, инде туризм яхшы булды ди, сезон яхшы үтте дип әйтә. Кеше күбәйде быел ди. Вот. Сентябрьнең башында Соңгы туристлар булган инде. Хәзер бит инде мин бүген җөрим безнең 25 сентябрьнең туристический сезон беткәнгә инде хәзер 2 шатна. Вот. Редко редко бер кеше, ике кеше күренеп китәләр ди. Вот. Шулай гына атак. Юк. Менә алар сүзләре буенча Бу соңгы 4-5 көндә мин беренче кеше кем тауларга менгән. Шул 5-6 көн элек 2-3 мең кеше ди тауларга менгәннәр дә төшкәннәр ди. Сораган идем инде тауга менү турында, карлар янына менү турында. Анда ди палатка белән 2-3 көнгә баралар ди. То есть көн жарым 2 көн менергә генә кар янына. Аннары бер көн төшергә генә. Шуңа минем монда 3-4 сәгатьлек юлларым белән карлы җирләргә барып җитү бик мәшәкатьле булыр. Вообще булдырып булмый инде по факту. Шуңа әзрәк соңрак вакытым, көчем, хәлем, акчам булса, минем монда яңадан киләсем килеп китте. Ничек мондый җиргә яңадан килмәскә? Карагыз. Субханалла, мондагы матурлык сүз белән аңлатып булмый. Бәкәмәт матур җирләр. Шуңа тагын э, яз көне килергә кирәк. Берәр дустым белән. Бәлки сез, хөрмәтле дуслар, караучылар арагызда булыр бер инде яшь кеше. Әйдә, Хәбир хәзрәт, икенче елга барып кайтабыз. Икәүләшеп, өчәүләшеп дип әйтсәгез, ризалашырмын. Минем палатка белән бер ике көнгә карларга кадәр менергә теләгем бик көчле. Шул урында, хөрмәтле дуслар, мин кофе эчеп утырган идем. Көч-хәл җыеп. Наверное, берәр километрга барырмын да төшермен дип Аннары искә төште тәген теге бәләкәй генә нон турында, кисәге, ипи кисәге турында. Шуны ашадым дагын. Шул күп дигәндә бер стакан, стакан ярым булган кофем эчеп бетердем дәген. Менеп киттем. Һәм беләсезме ничә? Туда-сюда 4 километр жүреп кайттым. Менә шулай. Бер бәләкәй генә 100 граммлык ипи кисәге Һәм чашка ярым кофе творят чудеса. Вообще чәй түгел, именно кофеның файдасын мин күбрәк тауда йөргәндә. Чөнки чәй белән дә менеп карадым берсендә, тауга кофе белән менеп карадым. Вот. Мороженое. Шуңа тагын миңа кофе нигәдер ныграк ошады. Һәм теге каты кофе түгел, андый кофе яратмыйм мин. Мин чистый колхоз кофесын яратам. Әнә, порошоклы Нескафе, три в одном. Көч тә бирә, тәмле дә, хәлле дә. Тауга менгәндә бит инде особенно ни кирәк? Э, канда шикәр булуы. Кофеда ул күп инде три в одном. Вот. Сахарны расщеплять итеп кан бит инде көч ала. Вот, шуңа тагын бик яхшы баллы әйбер булса, или баллы чәй алыгыз. Вот. Но газировка алмагыз. Газировка белән тоже менеп карадым бер вакыт. Махым эчеп бетерәсең газировканы. Кайнар эчемлек кирәк. Әкренләп, әкренләп, әкренләп кенә эчәргә. Калдай авылы күренә. Мин кунган мәчет әнә тегендә. Вот, ә мәчет күренми әле монда. Шушы Калдай авылына кайтып җитәм инде. 20 километр уже күрсәтә. Җәяү бүген. Вот. Норма булгандыр мин аякларга. Тауларга да менделәр, суда да йөрделәр бүген. Кайда гына булмадылар инде алар. Артта таулар шул килеш заманчивый матур һаман. Ярар, пока тау нормативы булды кебек. Э, Күбегез сорыйдыр инде. Тагын юлга аша чыгасыңмы, юксык, мем җәмәгать. Сезгә дә не рекомендую. Әле нинди последствияләре булыр ул бозлы су аша чыкканга. Бер сәгать юештан белән йөргәнгә. Дога кылыгыз барсына сау сәламәт кенә, нормально матур гына булсын дип. Вот. Хәзер инде Күперне эзләп табырмын, күпер аша барырмын. Теге калдырган әйберләрне алырга кирәк. Бер апага кертеп калдырдым мин аны. Тотып тор әле, пожалуйста. Тимәгәндер инде дип өметләнәм. Тимәгән еш түгел. Вот. Дини халык монда дип әйтер имдәген. Показывается бик матур мәчет, күркәм урында. Ну, намазга бер мәртәбә өйләгә генә киләләр. И җомгага йөриләр. Калган бер нинди намазга да йөрергә ашыкмыйлар икән монда. Но сакаллары, җаулыклары бөтенсендә бар. Видать, өйдә укырганыграк яраталардыр. Ярар, мәчетләр ачык тора, шуның өчен уже зур рәхмәт. Беркем дә килмәде, бәйләнмәде. Нишләп ятасың, нәрсә эшлисең дип. Нормаль итеп җокладым, көчемә хәлемә җыйдым. Вот. Күбегездә сорау булыр инде, мин аңлыйм инде аны. Ике маршруттан бардың, кайсысы ошады? Хөрмәтле дуслар, ике маршрутта ошады. Ике маршрутта үзенчәлекле матур. Берсе кыскарак, берсе озын, берсе нык озын, берсе аның бөтен маршрутны алсаң,

Күрдем менә җөрү шулай. Ә, нәрсә әйтәсем килә? Менә мәчеттә күренә. Менә мәчет. Ике маршрутта матур. Тегесе кыскарак, но анда ни? Долиналар күп. Бысы озынрак, Монда таулар да матуррак дисәң була бу якта менә икенче маршрутта. Но монда долиналар бик аз булса да ул долиналар субханалла әллә 4,5 километр аның менә бу постройкалар. Слишком күп постройкалар. Туйдыра башладылар уже. И тем более кеше булмагач, буш булгач, әле инде бер нурсыз ташландык бер поселок, чегәннәр поселкы кебек. Күренеп китә. Вот. Тагын нәрсә әйтәсем килә. Э, алданмагыз шушы ике маршрутка. Мин килер алдыннан карадым. Монда 20-дән артык маршрут бар туристический. 20-дән артык төрле озынлыкта, төрле авырлыкта бар җиңел кыска маршрутлар, бар озын авыр маршрутлар, бар озын җиңел маршрутлар. Кызыгасыз икән, обязательно килегез. Менә бит инде минем чыккан урыным. Юган да кайтмый, менә тегендә еракта күпер бар. Барып җитәм, күпер аша чыгырмын лучше. Эскап итәсем килми лучше. Сөйләп бетердем, Алла сакласын. Вот. Минем әнигә генә сөйләмәгез, яме, бу су аша үткән

Вообще. Әкәмәт матур, сөйләп бетергесез. Быз мәктәп шушы авылның бер ничә 20-30 бала укыйдыр инде. Монда балалар җигереп җыйый менә. Портфельдә кигән. Бер ике кыз, бер ике җигереп китте. Ну монда нәрсә инде? Балалар күп. Тау халкында всегда балалар күп инде аларның. Ну, 17-18 яшь җиткәч, күбесе шәһәргә китәләр бит инде. Калмыйлар тауда. Зато гаиләдә һәр вакыт стабиль бала бар. Шушы матур таулар арасында 6-7 кай вакытта 8 бала да була. Шуңа если әти әни стабильны Өч ел саен бала табып торса, картайганчага кадәр кемдер була инде алар белән обязательно. Ә төпчеккә, как всегда, инде китеп булмый. Әти-әниләр белән калырга туры килә. Вот. Җиткән чыннан тагын аякларым авырта башлады. Менә балалар постельләр белән Мәктәп балалары. Сыерларны куалар. Аяклар арды. Хәзер. Әле монда бит попутка да юк тулкым. Мәмин кайту юлы. Айланып тотырга кирәк хәзер. Казан сәлам дигез әле, Казан сәлам. Все. Бүген бишле алдыңмы мәктәптә? Бишле бармы? Бишле булдымы? Ничә дәрес булды? Канча дәрес булды? Нинди нинди дәресләр булды? Математика, дини тәрбия, лекен тану, курак. Нинди тәрбия? Дини тәрбия. Дини тәрбия дәресе бармы сездә? Нәрсә өйрәндегез дини тәрбиядән?

Чирлисез түли? Хастамы әллә? Хаstaladыгыз? Куып йөриләр мәктәптән балалар. Өченче классмы бу кыз? Дүртенче класс. Ә бишенче класска кая барасыз? Бишенче класс ул паска көтәбез. Аска автобус йөрим соң? Автобус бар да? Ярар, ярар, молодцы. Сәлам әкә. Хәлләр ничек? Бир бишне. Тизәк тоттың гөһеш. Бу синең әтиме? Ярый. Синең әти? Ата. Абый. Агай. Ярай, ярай, молодцы. Мин сәяхәтче Россиядән. Ямканы кереп алдым ападан, хәзер мәчеткә барып намазларны укып чыгам тагын. Э, сумка, ике сумканы берләштерә кирәк. Мин бит ике сумка белән йөрим. Кем белеп бетермәгән булса, сәяхәттә э, минем кебек сәяхәттә бер сумка белән генә йөреп булмый. Бер рюкзак ул основной. Һәм инде берәр кая барып урнашасың икән, бер бәләкәй рюкзак булырга тиеш. Йөри торган көн саен, тегендә монда. Шуңа тагын хәзер ике рюкзакны берләштерергә кирәк. Һәм инде әкренләп кенә бераз кофе эчеп юлга чыгарга. Менә бер машина үтмәде. Ә машина табарга кирәк хәзер. Нукатка. Нукатка машина табып булса, Нукаттан уже башка проблема түгел, анда уже машина күп йөри. Нукаттан уже. Эй, ничек моторсың мен йөрим мәчет кырыенда. Карагыз. Нинди вид. Мотор-мотор атлар, колоннар. Мәчет монда. И нинди табигать. Менә бу беренче, ә менә беренче маршрут бу. Икенче маршрут бу. Икесе дә матур. Но бу маршрутлар эчендә тагын ниләр бар? Поворотлар. Монда күп поворотлар күп, монда поворотлар күп. В общем, 20-дән артык маршрут. Килсәгез, обязательно йөреп чыгыгыз бөтенесендә. Мин дә ген монда килеп кабатлыйсым килә үземнең сәяхәтләремә. Инде гел үземнеке кебек. Теге юк, алды дип уйламагыз. Имеется в виду, мин монда кунып чыккач, бөтен почмаклары таныш. И беләс мин главный кызык нәрсәдә. Мин ялгыш үземнең аш савытымнан тып калдырган менә тәрәзә төбендә тора тегендә. Вот. И беләс мин кызыгы нәрсә. Аны беркемдә килеп алмаган. Шуңа минем бер зур шигем бар, походу монда өйле намазына да килүче булмаган бугай. Может килгәннәрдер, но

Хостел күрсәтми. Может даже ашка кайтып кунырмын. Аннары инде соңрак китерер, может иртәгә. Ял итәргә кирәк. Бүген бераз ардырды шул. Зур булды бүген. Прогулка. Әле кайтасы миңа. Күпме машина, күпме автобус тотып. Табып бетереп булса әле. Аллага тапшырдык. Чыгып караган идем. Суык все-таки. Футболка белән генә барып булмый, көз килгәнмендер. Вот шундый хәл. Шуңа киенеп йөрергә. Джалабад белмим, что-то шикләндерә әле. Анда гостиница булмаса дешевый. Кыйммәтле гостиницага кереп булмый шул. Аңа кадәр акчам юк. Чыннан да шулай булып чыкты. Примерно берәр километр җәяү барам уже төшеп. Авылдан, Калдайдан аска төшә торган бер машина да юк. Тып-тыныч. Гаҗәп. Ә булмаса, теге 7-8 километрны җәяү төшергә туры киләчәк, походу. Анда инде уже более-менее зуррак авыл.